السلام علیکم سامعین میں تو اپنا میزبان عباس سواگ تساں دے دے پے وے عباس سواگ تال ثقافتی رنگ ایک اخبار دے وچ اشتہار آیا کہ ایک سیل مین دی نوکری چاہے واسطے سا کو ایک بندہ چاہیے ہے ایک کینڈیڈیٹ چاہیے ہے ان دے واسطے بہت سارے کینڈیڈیٹ انہوں دا اخبار دا اشتہار چاہ کے انہاں دے مطلوبہ پتے تتے پہنچ گئے۔ ہک نوجوان جئیں صرف ایف اے کیتا ہویا ہئی او وی پہنچ گیا اخبار دا اشتہار چا کے۔ اوں اپنی واری دا انتظار کیتا جیڑھے ویلے اوندی واری آئی تاں انہاں نے اکوں آکھا کہ بیٹا توں غلط جاہ تے آ گئے ہیں یا تیں ساڈے اشتہار کوں اچھے طریقے نال پڑھا نہیں کیونکہ اساں کوں جیڑھی ریکوائرمنٹ ہے ساڈی ساکوں ایم بی اے بندہ چاہیدا ہے۔

تاں میں تہاکوں بہتر سیل کر کے ڈے سگداں۔ لڑکے دے اتنے کانفیڈنس کوں ڈیدے ہویاں جیڑھا اوں ڈیپارٹمنٹل سٹور دا مالک ہئی اوں لڑکے کوں جاب ڈے چھوڑی۔ لڑکے کوں جاب مل گئی اور اوں لڑکے کوں اوں ڈیپارٹمنٹل سٹور دوتے بھیجا جیندی سیل باقی ڈیپارٹمنٹل سٹوراں کولو گھٹ ہئی۔ اور اوں فون کر ݙتا اوں ڈیپارٹمنٹ والے جیڑھا وہ برانچ آئی کہ بھئی میں نواں بندہ ہائر کیتا ہے تے او تہاݙے کولوں اڄ پہنچ ویسی اوں اپنا کم شروع کر ݙتا پندرہ ݙینہاں دے بعد ہر ڈیپارٹمنٹل سٹور دا ڈیٹا آندا ہئی مالک کولوں جیڑھے ویلے پندرہ ڈینہاں دے بعد اوں ڈیپارٹمنٹل سٹور دا ڈیٹا آیا تے اوں ڈٹھا کہ او باقی ڈیپارٹمنٹل سٹور دے بالکل برابر کھڑا ہئی۔ او بڑا حیران تھیا اوں منیجر نوں کال کیتی اسا کہ بھائی کیا کیتا ہویا ایسا کہ تساں باقی جتنے وی ساڈیاں برانچز ہن انہاں دے برابر سیل کیتی کھڑے وے۔ اوں آکھیا سر جیڑھا تساں بندہ بھیجا ہئی۔

کہ او بندہ کیویں پرفارم کریندا پیا ہے۔ مالک آیا آ کراں گی او ہک ڈائس دے کول جا کے بہ گیا۔ اس دوران ہک گورا آیا تے اوں آن کے سودا گھنݨ واسطے یا کوئی چیز گھنݨ واسطے تے اوں اکوں مچھی پکڑݨ والی جیڑھی کنڈی ہے او ویچی۔ او کنڈی گھن کے جیڑھے ٹرن لگا تے ایں ولا اکوں آکھا ایکسکیوز می سر! کہ تساں کنڈی تاں گھدی ویندے وے لیکن جیڑھا کنڈی دے اتے لاوݨ آلا آٹا ہوندا ہے او وی ساڈے کولوں موجود ہے او وی بڑا زبردست ہے اگر تساں او گھن ویسو تاں مچھلی تہاکوں جلدی پکڑی ڈی ویسی۔ اوں آکھیا وے ناٹ او ولا ول آیا تے اوں آ کراں گی او چار سو روپے دا آٹا گھدا۔ ہن گورا جوں ہی ٹرا تاں ولا اوں لڑکے نے آواز ڈتی اوں کہ ایکسکیوز می سر اوں آکھیا جی ہنڑ کیا باقی رہ گئے۔ اوں آکھیا تساں جو ویندے پئے وے دریا تے مچھلی پتہ نئیں کتنے ٹائم بعد تھوک پکڑی ڈیوے اس دوران تساں کھاسو پیسو کیا۔ اوں جناب کافی ساریاں چیزاں کھاونڑ پیونڑ دیاں جیویں کہ بسکٹس ہن نمکوز اور اس طرح دیاں چیزاں جوسز وغیرہ او وی اوکوں پیک کر ڈتے۔

میکوں ضرورت ہے بیگ دی اور اوں بیگ وی گھن گھدا۔ اوندا مالک اے سارا منظر اپنی اکھیں نال ڈیدا پیا ہئی۔ ہن جیڑھے ویلے اے گورا سامان پیک کروا کے ٹرن لگا وت ایں لڑکے نے آواز ڈتی ایکسکیوز می سر اوں آکھیا جی ہن وت کیا تھی گئے تاں ایں آکھیا کہ اتنی گرمی دے وچ تساں ویندے پئے وے تھاکوں چھتری دی انتہائی ضرورت ہوسی۔ تے چھتری وی تساں نال گھن ونجو تاکہ دھوپ دے اتے تھوڑا جسم جڑا ہے گا نازک و نرم تھوڑا جسم ہے اے نہ جلس ونجے موا کہ بالکل تیں بہوں اچھا مشورہ ڈتا ہے تے اوں او کو جلدی نال چھتری ڈتی چھی سو روپے دی یعنی تقریبا او کوئی پینتیس یا چھتی سو روپے دی شاپنگ جلے کر گی دی تے اس دوران مالک نے ونج کے ایں لڑکے کو پکڑیا موا کہ یار بس کر ہر شے تیں ہکے بندے کوں ویچنی ہے۔ او بیچارہ ہک کنڈی گھنن آیا ہئی مچھی پکڑن والی۔ اوں آکھیا نہیں نہیں او کنڈی گھنن وی کونہی آیا۔ مالک نے بڑی حیرانگی ظاہر کیتی کہ او کیا گھنن آیا ہے۔ اوں آکھیا جی او اخبار گھنن آیا ہے کہ آج اتوار دا ڈینہہ ہے چلو اساں آج اخبار پڑھسوں ویلے ہیں۔ تے میں اوکوں آکھیا ہے کہ اخبار پڑھن نال وقت ضائع وقت دا ضیان ہے۔ تے بہتر ہے کہ تو کنڈی گھن ونج تے ونج کے مچھلیاں پکڑ۔